Ta' sbatax-il sena bdejt nikkompeti fil-competitions lokali ta' mhm. Malta. U mbagħad inti ovvjament dejjem jintgħażel it-tim nazzjonali minn daw l-aħjar nies jintgħażlu l-ewwel kont fil-junior team. Mhm. Eh, l-ewwel darba li kompetejna Wex. Wex hija World. Qabel ma morru barra.
Tlana Malta, spiegħana naqra il-kompetizzjoni, kif tiffunzjona, xieġi. Le, dana bazzikament Biex inti tispiċċa fil-national team. Eh,
issir competition eh, kienet issir kull sena. Sewa. Eh, lokalment, ġifiri jidħol minn irid minn ovvjament ċef professjonali li jaħdmu fil-hotels u fil-ristoranti. Mhm. Eh, u issir competition, jamlu competition differenti, ġifiri kunem lamb dish, pork dish, un bat competition timijiet, ħafna varjazzjoni kbira fuq savory, fuq deserta, fuq static, jiġifieri jagħmlu butter carving, ice carving, chocolate, marzipan, pastilja, jiġifieri sections differenti, dawk għal pastries. U inti dejjem u battin ta' għażel l-aħjar nies, ovvjament mm-hmm. jkun hemm it-tim nazzjonali, u jkun hemm il-backup team. Min jiġġudika?
Min jiġġudika? Jkun hemm ġurija, ovvjament tiġi mistiedna barranin dejjem. Umbat meta bdejna nitalmu, bdew ndaħlu xi Maltin ukoll, min ikun ovvjament għamel is-suċċess, jinġi li kont wieħed minnhom. Ehm, U bdejt bdejt ta' 17, komplejt l-ewwel darba, u għajsluni ma' tim nazzjonali, ma' l-junior team ovvjament, u morna nikkompetu. Issa, barra minn Malta nikkompetu WEX, għax competitions kull pajjiż jagħmel competitions tiegħu, ma' WEX hija World Association of Chefs Society. Isa qed ngħidu l-FIFA tal-futbol di. L-aqwa timijiet nazzjonali jikkompetu f'dil-competition. Hemm competitions partikolari, Eżempju, il-Grand Prix ġo Scotland. Eh, World Cup ta' tisjir issir ġo Luxembourg. Eh, Olympics issir fil-Ġermanja. Jor ternet jaw. Jisima Olympics?
Jisim Olympics.
Ta' tisjir. Joħorġu l-ktib, jkun hemm 32 pajjiż mid-dinja u nikkompetu. Eh, ovvjament, fil-bidu meta bdejna ma konna nafu xejn. Ġi konna mmorru naqgħu ċajt. Ftit ftit bl-iżbalji tagħna u nsaqsu titla' bdejna nitgħallmu. Ġifieri ġiet tlajt u għajt għaċ-ċajt? Spjega lilna kif ta' għaċ-ċajt f'dak il-kuntest. Mur bażikament ma terbaħ xejn. Hmm. Ma tieħu xejn, għassi kollox, inti, ovvjament, inti inti mhux tellieqa, tikkompeti għal livell tiegħek. Ġifi tista' inti għandek merit, bronze, silver jew gold. Nistgħu jiena inti nikkompetu nieħdu tnejn gold. Ovvjament ħajkun hemm il-best in class għax inti tirbaħ gold minn 90% il fuq, inti inti ġab 92, jien ġib 95 ħadd il-best in class jien. Imma inti tikkompeti għal livell tiegħek, ġieli morna u ħadna merit aħna, merit kemm tgħaddi bleżat 55 ngħidu aħna 55%. Jew ġieli ma tieħu xejn. Qed tifhem letteralment ma ħaqx il-livell. Laqas 55%. Imma meta tħares lura x'kien hemm x'kienu l-affarijiet li kienu qed iwaqfukom milli tieħdu aħjar minn merit? Le.
X'ma kontux tafu? Għax ma konniex qatt ikkompetina barra li jiġri huma jkunu avvanzati, ġifieri f'dak is-sens li l-Ċina bħal moda, ġifieri inti tiżżomm ruħek ħafna ġurnata għax dejjem affarijiet jinbidlu. f'dan livell. Eh, issa meta inti taqta' eżempju inti li tmur tikkompeti darba fis-sena mhux biżejjed. Hmm. Għax f'sena jibidlulek l-affarijiet. Hmm. Aħna dik qed waħda mid-drobek sax ma kienx ikonna flus. Aħna biex nkonna nikkompetu, għasponsor ma kont issib trid toħroġ il-flus mill-but, minn butek. Ġifieri konna mmorru kompetu darba fis-sena, fim tax żara aħna. Hmm, eh, f'sena jinbidlu l-affarijiet inti tmur dejjem jisek you have to catch up, you have to catch up.
Mela tlaqna?